Awle. Sawi tur tam tak a awm a zanin ah helai hmunah hian kan sawi leh dawn a, chuvangin thil tam deuh kan sawi lovang a. A hmasa berah chuan lawmthu kan sawi ang a, khawvela par tilian ber. Member nghah ber leh party hausa ber BJP in Dampabial by-election a candidate ni tura min thlang ta mai hi a lo awm ka ti em em a, lawmthu kan sawi a ni. Kan bial kan hmangaih a, kan sawi kan sawi thin, kan theihtawp. Kan chhuah lo deuh nge? Kan thlenchin chu tun hi a la ni rih a ni. Bial mipui te Thaileng atanga Silsuri Tuazol atanga sabual thlengin kan dinhmun a thim em em. Tunge lo pen chhuak ang tiin ngun takin ngaihtuahna te ka lo hmang ve thin. Mahse, vawiin thlengin kan bial tan a inpe kei aia khawsa thei zawk leh ropui zawk mi tam tak an awm chungin tumah an lo chhuak si lova. Mahni nin a hre reng chungin mahni insit tak chungin vawiin nia in tan ka lo pen chhuak leh ta a ni. He bialah hian thlantlin ka lo nih chuan. Dam pabial hmasawnna tura mla danglam bik in hmu dawn a ni. Kan chhungkua leh keimah hian chhuan tur kan nei lo tih ka hria a. Amerawt chu helaiah kan Minister za'awm tak a awm veng chunga Artificial Grass te hi min pek a nih hi. Min vawi khat a sign hian thil a ti thil tam tak a ti thei. Chuvang chuan vawiinah hian keini chu kan tawng chhan a tha bik em a ni kan ti ni. Rethei takin he bial chhungah kan awm a.

Chuvang chuan mla danglam bik in hmu dawn tih kha kan tiam a che u. Vawiinah hian development sum cheng khat pawh hai chhuak thei lo tur mnf te congress te engtitia a lak vote tum mai nge kan ni aw ka ti a. Candidate tha pui pui kan nei e mi fel tak tak an ni. Mipui heti zo zai leh khawsawm thum zet hian kum khat chhung a awm cheng nuai zahnih mla fan han in sem kual tak mai chu a va bei tham dawn em tru. Unit hruaitu tlem zawng in cheng sang hnih thum an hmuh bak hi kan hmu lo vang a kan ti ni. Kei ni hi lo tling ve ila he bialian hmel thar a hmu dawn. Artificial grass phah te kan sawi cham chi kan duem. Volleyball court te pawh kan duem. Multipurpose hall lian pui pui, nuai sang man zet te hi kan duh ve em? Heta hi a ti thei tu awm. Kei a ropui leh fel vang lam ni lo hian, Central sawrkar thil tih theihna hi he kum thum lo awm leh tur hi i luan ral tir mai mai tawh lo teh ngu kan ti ni. Vawiinah hian mnf unau duh tak te, zpm leh congress unau te pawh bjp-ah rawn in enroll vek ro kan ti reng reng lo. Tun tumah hi chuan mnf tan pawh sawrkar phahna tur a ni reng reng lo va. Congress tan lah Mizoraman sawrkar phahna tur a ni reng reng lo. ZPM phei chu thlang lo mai lan sawrkar a tlak dawn phah hri chuang lo. Bjp kan thlan erawh chuan danglamna nasa tak he bial hian a hmu dawn a ni. Chuvang chuan nu leh pa thalai rual zawng zawng te vawiinah hian bjp a inhming rawn ziak lut vek ro u kan ti reng reng lo. Kan bial kan hmangaih a hei leh chen kan sawi cham chi a. Kan hmangaih tak zet a nih chuan tun tum nana na hi chu hei leh chen kan lo va vaipui ve ta. Phaileng tha laiin puhminga hi kan pui ve tawh dawn a ni. Keimahni pawn kan hriat hlei loh, min hretu pawh ni hlei lo, Aizawl tlang ami kan thlangtling rei lutuk tawh an ti. Vawiin a heng thalai tam takin min rawn tawiawm ta mai. an chungah lawm thu kan sawi bawk a ni. Awle kan sawi rih lo ang a, kan duh tawk dawn ang a. Party dang unau zawng zawng te pawh vawiinah hian BJP hi min vote turin ka ngen tak meuh cheu a ni. Kan bial kan hmangaih a, a hmasawn kan duh a nih chuan General Election pawh a ni lo a, By-Election a ni mai a. He thila hian intanpui leh inkhawngaih hi a har lo khawp mai. Chuvang chuan phaileng mipuite leh vawiina kan bial chhung mipui zawng zawng te invote lutak min pe turin kan sawm cheu a ni ka lawm e.